музыка литератури вӗсен хӑйсен ҫывӑрмалли пӳлӗмӗ. Пӗринче ҫу каҫнӑ ҫавӑнтах пурӑннӑ Филипп Миронович. Ҫав сакӑрвӑн виҫҫӗмӗш шута. Ун патне час-часах кулаттӑмччӗ вӑл дачӑра. Тӗл пулаттӑмӑр, калаҫаттӑмӑр. Вӑл вӑт ҫакӑнта ҫапла тумалла, ҫапла тумалла тесе ҫыхӑну тытса ӗҫленӗ. Юлашки пӗр вун-вун пилӗк ҫулсенче вӑл тӑхӑрвӑн ваттӑмӗш шута вилчӗ. Унччен эпир, ну, Калӑпӑр, сакӑр ҫитмӗл пиллӗкмӗш ҫултан пуҫласа вӑл виличчен тӑхӑрӑн ваттӑмӗш ҫулсен ҫав ҫирӗм ҫул хушши пӗр-пӗринтен пач татӑлмасӑр кашни кун калаҫса тенӗ пек питӗ ҫывӑх ҫыхӑну тытса ӗҫленӗ, пӗрле вӑтӑр ҫул вӑтӑр юрӑ ҫырнӑ. Унсӑр пуҫне вӑл ытти ҫынсен сӑввисене те ҫавӑн пек ик сӑмахӗ килӗшмест, мана ҫавна улӑштарса пар-ха. Хӑйӗн тахҫан малтан ҫав Сталин ҫинчен ҫырнӑ юрӑсене ӑнта парти ҫине куҫарнӑ парти юрӑсенче каллех улӑштармалла пулчӗ. Ҫапсен тӑршшӗпех улӑштарса пыраканӗ сӗвӗнтер пулнӑ, ҫӗнетсе пыраканӗ. Вӑхӑт иртнӗ сӗвӗн пурнӑҫ яланах ҫӗнӗлӗх ыйтать. Ҫав ҫӗнӗлӗхсене хушса пыраканӗ Филипп Мироншӑн сӗвӗнтер пулнӑ. Ӑна пулӑшса пыраканӗ текстсем енӗпле, сӑвӑ юрӑ сӑввисем енӗпле. Сакӑрпа виҫҫӗмӗш ҫулта Пӗррехинче вӑл тӑрать ман пата. Юрать. Вӑл вун виҫҫӗмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Эп хӗр пӗрмӗшӗнче унта раҫне ҫитекенни ӗнтӗ самаях мана ятпа чӗннӗ. Питӗ лайӑх кӗвӗ ҫуратчӗ, тет ман ӑкӑл. Ӗнер тет каҫрӑм атли ӗҫӗнчен. Урӑх каймастӑп кунта, мӗншӗн тесессӗн стола вӗҫлеме пӑрахрӗ тет. Сезон пӗтрӗ. Ӑнтапӑр столовӑйӗнче апат ҫисе пурӑннӑ вӗсенче. Профсоюз путевкипе пыракансем те, писательсем те, ыттисем те пӗтӗм творчество халӑхӗ. Вӑл ӗнтӗ килчӗ те ман пата ҫав каҫах шӑнкӑраттарать телефонпа, киле шӑнкӑраттарать. Ҫырса илтӗм эпӗ вӑл панӑ виҫене, плитӑма.

Вара халех тӗрӗслетпӗр терӗ. Ларчӗ инструмент умне. Эп каланӑ сӑвва ҫырса илнӗ хай вӑл. Пӑхать те хӑйӗн натти тӑрӑх юрлать. Ларать юрӑ тет. Кӗпӗртенӗ. Чиперех ларать тет. Чиперех ларать тет. Ыранах Чумакова кайса парап тет. Вара тепӗр виҫ кунтан вӑл эфира тухрӗ. Тамара пӗрремӗш ураганӗ пулнӑ Тамара Ивановна Чумакова. Унтан вара ансамбльте ӗҫлекен чухне Лейла Сергеевна Лисицына ансамбль те пӗрремӗш юрлаканӗ Зоя пулчӗ, радиохорӑнчо чи малтан юрлаканӗ пулчӗ Тамара Зосимовна Гурьева. Вырӑсла куҫартӑмӑр текстне, вырӑсла чи малтан юрлаканӗ пулчӗ ҫав пуҫланӑ Геребалана Тамара Михайловна Супонин. Ҫавӑн пек ун историйӗ. Халь ӗнтӗ вӑтӑр ҫул ҫитрӗ, вӑн виҫҫӗмӗш ҫул, вӑл ӑна саккӑрмӗн виҫҫӗмӗш вӑтӑр ҫул Халӑх юрла калать вӑл юрра. Пӗррехинче мана вӗрентӳ институтне чӗнчӗҫ Надежда Григорьевна. Унта пухӑннӑ пулнӑ юрӑ пенипеле ӗнтӗ ҫав юрӑ юрлама вӗрентекен учительсем пуҫтарӑннӑ. Ага. Манран ыйтаҫҫӗ, ҫак юрӑкҫин ҫитрӗҫ, каллех темшӗн. Ҫитрӗҫ те. Пӗри калать, Патӑрьел районӗнчен килтӗм эпӗ, тет. Вӑл, тет, халӑх юрри пулса тӑчӗ пулмалла, тет. Мӗнпе ҫирӗплетет эсӗр вӑл халӑх юрри пулнине? Ӑна ҫитме, виҫмелли, мӑскалӗ, шайӗ, ҫук вӗт халӗ теп. Халӑх юрри е халӑх юрри мар. А халӑх юрлать те, ак пӗр тӗслӗх тет. Пирӗн ялта тет пӗр Миша ятлӑ тракторист пур тет. Питӗ лайӑх ача тет. Пӗр лайӑх тракторист. Но сыпкалать шелмӗ тет, пӗрмак ҫанна тет хыпалать тет. Вара тет, чӑмӑр шурӗ те хытӑ тет, халӑх тет, трактористсем тет, хире тухайман, килте. Пирӗн Миша тек урамра выртать кӳленчӗкре. Кӑшт та аяларах пулсассӑнах тӳрех те шывне ҫумӑр шывӗ ҫӑршӑн кӗрсе каятӑн тет. Хӑй ҫаплах вара тет, анман савни, анман, хальхи хӗрлех палан. Ҫапла тек ураса выртать тет. Халӑх юрринне вӑл тет, халӑх юрри мӗнле ӑна тет вӑл тет, калаҫма пула. Ҫанпа ҫыртле тетӗп эпӗ тет. Урӑх мӗн тивӗҫтермест сире мӑн марка хӗрӗ.